Me last video me kasa faa kwan a wobɛtumi afa so a create account wɔ Binance na kwan a wobɛtumi afa so de mobile money nso de a top up na wotumi a start a trade. Ɛndɛ mepɛ sɛ me kyerɛ wo kwan four bi a wobɛtumi afa so a make sika wɔ Binance. Saa four steps a mebɛkyerɛ wo nyinaa anasɛ nneɛma four yi a mebɛkyerɛ wo nyinaa no ebiara yɛ legal. Ɛyɛ kwan pa a wobɛtumi afa so a make sika wɔ Binance. Ebia afei na wa start sɛ wo trade in crypto currency, wo nyɛ nya nimdeɛ bebree wɔ crypto mu, nti wo hia kwan a ebia wobɛtumi afa so ɛho kwan a wo sika no koraa no wobɛdi dwa wɔ Binance sɛ meyɛ a wombɔ ka. But one thing so a wo sɛ ohu no sɛ there is no single individual obetumi ahyɛ wo bɔ sɛ wo trace a wobɛ carry out on a trading platform biara no ɛbɛ bring you profit. Cryptocurrency ɛwɔke based on demand and supply. Sɛ demand ɛkɔ soro a the value of any cryptocurrency ɛbɛkɔ soro and also sɛ the price of Bitcoin ankasa ɛrise a Coins nketewa no a aka no nyinaa no so no, Awuradze dzi n'ekyir. Ntsi sɛ Bitcoin nankasa fɔɔle a, ɛn other coins no a aka no so no, ɛfɔɔle dzi n'ekyir. Ntsi na yɛfrɛ Bitcoin sɛ ɛyɛ the Godfather of Cryptocurrency because ɛno na ekura cryptocurrency no nyina. Ɛno ne the first cryptocurrency a ɛbaa wiase. Ntsi deɛ ɛbɛto no biara no so no, ɛyɛ affect the other smaller currencies no a aka no. There are some times a other currencies no bɛ rise aberɛ a Bitcoin nrise yɛ, yes ɛno no taa si but sɛ Bitcoin starte sɛ ɛredrope a hunu sɛ ɛnkyɛ other coins no aka no nyinaa no ɛbɛ starte asɔ red na ɛsɛ ɛno nso astarte ɛredrope. Nti saa video yi mebɛkyerɛ wo kwan four bi a wobɛtumi afa so na wamake sika wɔ Binance. Deɛ ɛdi kan yɛ day trading. Day trading no kyerɛ sɛ wosɔre anɔpa, woatam wo phone, woakɔ Binance, woahwehwɛ coins a ɛguo no mu bi, wo choose mu baako, woatɔ, hoping sɛ within the short time no price no bɛtumi akɔ soro na woatɔn. Ebia ɛnnuru anwummerɛ na one cedi biara abɛtɔ so, ten cedis biara abɛtɔ so. Wohuiɛ no, Woahu sɛ woanya mfasoɔ, woatɔn, woayi wo mfasoɔ. Then the following day you move on to another coin, woatɔ ɛno nso, ne price no kɔɔ soro kakra ara no na woatɔn na woanya wo mfasoɔ. Day traders they rely on sɛ wɔbɛtumi anya short term profit. Wɔn no deɛ no wɔn botaeɛ nyɛ sɛ wɔretɔ coin no de agu hɔ atwɛn daakye. Ɔno deɛ ne sɛ. Ɛnnɛ kwan no aduru sɛn? Metɔ a, five percent profit na menya, ten percent profit na menya a, na watɔn na wate ne mfasoɔ. Na the following day, wasan akɔ another coin so. Nti day trading, eh, saa na ɛteɛ. But day trading nso, it comes with a lot of complications because sɛ woayɛ w'adwene sɛ wobɛyɛ day trader a, ɛwɔ sɛ woyɛ obi a ɔpɛ akenkan, ɛwɔ sɛ obi a ɔtumi follow market no because day biara ne news a ɛba. Cryptocurrency biara ne ɛho partnerships a ɛreba and because of partnerships bi nti no coins bi anaasɛ cryptocurrencies bi prices etumi akɔ soro. Sɛ wofa Dogecoin for instance a, some time ago na Dogecoin price ɛwɔ fam paa na one day yɛde nyanee na Elon Musk saa berɛ no ɔnyɛ ntɔɔ Twitter, ɛna ɔde bɛtoo Twitter sɛ ɛnkyɛ Ɛnkyɛ, ɛnkyɛ, Tesla, sɛ ɔpɛ sɛ ɔtɔ Tesla car a, obetumi de Dogecoin de atɔ. Na saa news no baeɛ no, ɛmaa amanfoɔ bebree ani baa ho sɛ, Ei, ɛnneɛ amanfoɔ bɛstarte de Dogecoin de atɔ Tesla car deɛ a, na kyerɛ sɛ demand no bɛkɔ soro. Sɛ demand bɛkɔ soro deɛ a, na kyerɛ sɛ price no nso bɛkɔ soro. Sɛ price bɛkɔ soro na sɛ mewɔ bi deɛ a, na ɛyɛ sɛ mɛmake a lot of profit. Ɛnti ɛmaa Dogecoin price ɛstartee sɛ ɛrising ntɛntɛntɛn. Ɛnti news a ɛfa cryptocurrencies no, ɛtumi ma the value of a cryptocurrency ɛrise ɛkɔ soro, ɛma wo profit no nso ɛtumi kɔ soro. Ɛnti na meka sɛ, sɛ wopɛ sɛ ɔyɛ day trader a, ɛwɔ sɛ ɔyɛ obi a w'ani gye akenkan ho, na da biara no wobɛ visite websites a wɔka cryptocurrency ho asɛm, wobɛ monitor nneɛma a ɛrekɔ so in the crypto world, na watumi ahu sɛ deɛ ɛrekɔ yi deɛ ebia coin wei na ɛte so, coin wei na ɛyɛ probability sɛ ebetumi arise anaasɛ coin wei na ebetumi arise and sometimes obetumi atɔ ebi a na ebedi bɛyɛ three four days koraa mpo no na coin no mpo no ne value no nkɔɔ soro koraa ɛmboro deɛ wotɔɔ no na ebi koraa na kɔ ɛfam koraa no below amount a wɔde tɔe na ɛda so koraa na wohu deɛ wɔmfa nyɛ nti day trading no ɛyɛ but it comes with a lot of uh, complications asɛ woanhwɛ yi a wobɛtumi abɔ ka easy Enti sɛ wopɛ sɛ woyɛ day trading na wonya mfaso a, bata akenkan. Ma w'ani ngye akenkan ho. Ma w'ani ngye videos a ɛfa cryptocurrency ho. Tie nsɛm a amanfoɔ ka. Kɔ social media, follow nkurɔfoɔ a wɔtaa ka crypto ho asɛm, na tie nsɛm a ɛrekokɔ wɔ market. Ɛbɛtumi aboa ma woanya mfaso berɛ a wo trade on Binance. Second one ne sɛ wotɔ na woakura. We call it buy and hold. Nti obi betumi atɔ crypto currency na wa keep for a very long time hoping sɛ one day one day price no ɛbɛkɔ soro. Ɛberɛ a Bitcoin ɛbaa foforɔ a me huiɛ na Bitcoin price ɛnam bɛyɛ two hundred dollars. At that time around twenty fifteen koraa na Ethereum ɛbaa market mu na Ethereum ɛnam bɛyɛ eh, zero point two ma ɛbaa two dollars ɛkɔɔ five dollars ɛkɔɔ ten dollars ɛdaa ten kyɛ papapapapapa. Nti ɛmfa sɛ ɛberɛ a Ethereum ɛbaeɛ a na ne price no yɛ one dollar no ɛna ebi a nka metɔ bɛyɛ ten bi koraa egu hɔ a ɛndɛ ethereum baako boɔ yɛ three thousand four hundred ɛndɛ nka saa ten na metɔɛ no nka ne price ɛnam thirty four thousand us dollars you can imagine nfaso a anka menya nti ɔmo a ɔmo taa tɔ ekip no they buy hold believing sɛ day bi ɛɛba a price no betumi arise ɛma ɔmo tumi anya nfasoɔ last year january me postii ɛwɔ me Facebook page so sɛ, sɛ wode 150 Ghana cedis tɔ BTTC a, BTTC yɛ cryptocurrency BitTorrent for dea. Now sɛ wode 150 Ghana cedis tɔ BTTC a, wobɛnya baako baako baako 21 million. Saa 21 million no, me advise sɛ keep for bɛyɛ two years na yɛmmɛdi ho adanseɛ. Now by December na BTTC arise by hundred percent ne price no kɔ soro by hundred percent ɛma sɛ obi de one fifty series tɔɔe a saa one fifty series no ɛbɛkɔ akɔdu three hundred Ghana series the same way nso na sɛ obi de ten thousand Ghana series ɛna tɔɔe a obetumi anya twenty thousand ghana cedis the same way nso na sɛ obi de one million dollars ɛna ɛtɔ yɛ obetumi anya two million us dollars nti sɛ woyɛ obi a wota ɛtɔ ɛhuo de a ɛyɛ ana ɛboa wo bebree because a time may come a ebi a price no bɛkɔ fam but it may also get to a point a price no bɛkɔ soro paa ɛma wotɔn a wobɛtumi anya mfasoɔ bebree ɔmo a shiba ɛbaeɛ a wɔtɔn no foforɔ no wɔanya mfasoɔ bebree ɔmo a solana ɛbaeɛ a wɔtɔn no foforɔ no Wɔanya mfasoɔ bebree. Wɔn a Dutch baeɛ a wɔtɔn no foforɔ no, wɔanya mfasoɔ bebree. Ɛnyɛ day traders na ɛsɛ sɛ wɔn enjoy o, but wɔn a wɔtɔ guu hɔ sɛ wɔn hope sɛ price bɛtumi akɔ soro no, wɔn na ɛnnɛ wɔn make a lot of profit. Nti kɔ na kɔhwɛ coins a at least ne value no wɔ fam, ebia zero point zero zero zero five, zero point zero zero zero two. Nti saa coins no a ne value wɔ fam no, sɛ wotɔ no ɛnnɛ a, na wo keep Wo deɛ fa to hɔ, fa no sɛ wonni coin biara wɔ baabi. Fa bɛyɛ ebia hundred cedis, two hundred cedis, five hundred cedis, tɔ coin bi saa. Keep, yi w'ani firi so, ma ho two, three, four years na san brɛ hwɛ. Sɛ the demand for the coin no kɔ soro a, ɛbɛtumi aboa wo ma woatumi anya sika paa de afiri mu. Enti buy and hold, anaasɛ wɔn a yɛfrɛ wɔn hodlers no,

coin no ne demand ɛkɔ soro a price nso bɛkɔ soro ɛma sika bebree tumi aba so you can even start with that one bi amount bi a ɔyɛ wadwene sɛ mede hundred Ghana cities ɛbɛtɔ coin bi a ne value wɔ fam paa ne value wɔ fam paa wotɔ ano agya no hɔ and know sɛ one day sɛ coin no a wotɔ no wo research yie about it ehu sɛ ne demand betumi akɔ soro a one day ebetumi aboa ɔmo anya sika bebree. Deɛ ɛtɔ so mmiɛnsa ne sɛ, yɛwɔ amanfoɔ a wɔn no, wɔde wɔn sika kɔgu Binance, not because sɛ ɔpɛ sɛ ɔtredi, but because sɛ ɔpɛ sɛ ɔdwane from inflation a ɛrekɔ so wɔ ɔman wei mu no. Sɛ wowɔ sika da ho na sɛ ɛyɛ Ghana cedis, ebia ten thousand Ghana cedis a, ɛnnɛ, Ten thousand Ghana cedis no, sɛ woyɛ w'adwene sɛ wode kɔtɔ dollars a, ebia wontumi nnya even up to nine hundred dollars. Ebia woanya no boro so ara no, ɛna ebia eh, eight hundred US dollars. Na saa eight hundred US dollars, sɛ saa ten thousand cedis na wosesa no ma no yɛ eight hundred US dollars no, Sɛ wode another thousand, ten thousand Ghana cedis san de toɔ na woma hɔ one year a, one year ɔkɔmmra no, na saa eight hundred dollars no wotɔn a, ɛbɛboro ten thousand no a ɛɛ wosesaeɛ na ɛma wo saa eight hundred dollars because sɛ de biara no yɛ cedi ne yɛ dollar no eh, exchange rate no eh, ɛkɔ ara na ɛrekɔ soro. Dollar no rise a na ɛrise nti yɛhia more cedis na yɛtumi de akɔtɔ saa dollar no. So there are people a wɔn nso deɛ ne sɛ Okay me deɛ men trade but deɛ meyɛ ne sɛ sɛ mewɔ sika na ɛda hɔ na me ɛda me ho in cedis a in one week time in one month time in three months time price no anaasɛ the value no ɛbɛkɔ fam deɛ ɛneɛ ma me nsesa menyɛ ne momo anaa mobile money memfa nto me bank account na memfa ntɔ ebi a cryptocurrency bi anaasɛ memfa ntɔ USDT USDT no yɛ peg no against the dollar nti ɛno no ɛda hɔ a Wonim sɛ Save is one of the largest stable coins a ɛwɔ hɔ. Tebea na wɔasesa no into USDT na ɛda ne Binance account mu. Nneɛma, dɔla no betumi, dɔla no price betumi akɔ soro, but ɛrekɔ soro wɔ Ghana ha sei no nso no, na Binance platform so no, na value no nso rekɔ soro. Nti ɛmfa nso sɛ wode hundred dollars na ɛkɔtoo Binance a, na sɛ ɛndɛ na ɔde tuum na dɔla yɛ twelve point five a, sɛ dɔla in Ghana ɛkɔ thirteen cedis a, sɛ wo nso wotɔn a wobɛtɔn no against thirteen Ghana cedis nti ɛbɛma wo sika no though wonnya mfasoɔ but wo sika no nso ɛnluusu ne value sɛ wosesa de ba Ghana sika mu a. Nti that is one way nso a amanfoɔ fa so nso protect wɔn funds from inflation anaasɛ from the exchange rate a nansays bi ɛsi kɔ no. yɛnhyɛ da nhu no yie. Ebia na ɔyɛ saa nipa no a ɔyɛɛ w'adwene sɛ, mede me sika rekɔto Binance, me deɛ sika no, ɛnyɛ adeɛ a mede me nsa bɛka, me, mempɛ sɛ ɛbɛ lose value, nti time a mepɛ no, na ma withdraw na mede ayɛ deɛ mpɛ sɛ meyɛ no wɔ Ghana ha. But, eh, Binance foɔ de nhyehyɛeɛ bi de aba a, sɛ wo sika da hɔ a, wobɛtumi amake mfasoɔ wɔ so. Ɛno wɔfrɛ no Binance Ain, Binance Ain. Nti Binance si nhyehyɛɛ anasɛ Binance Ain no kyerɛ sɛ, sɛ wode wo sika de to Binance a, for some time wɔn bɛtumi ama wo mfasoɔ wɔ sika no so. Nti wohwɛ coins a ɛgu ha nyinaa ɛyɛ coins a wobɛtumi a aini mfasoɔ wɔ so. Nti ɛmfa no sɛ eh, mepɛ sɛ Shiba na mewɔ a, na sɛ Shiba na mpɛ sɛ mekɔto saa Binance Ain hɔ no a, wokɔ Ain hɔ no a, ɛbɛma ɔkwan na woatwi su either sɛ ɔpɛ sɛ maximum Shiba a ɔwɔ no wobɛbɔ de atom. Nti ɛmfa no sɛ at the moment Shiba a ɛwɔ ha no yɛ two point seven million, na sɛ baako baako baako ɛɛ eh, two point seven million. Ɛna wɔn sɛ sɛ wode yɛ saa wɔn investment yi a, wɔn interest rate no yɛ zero point zero three percent. Coins ni bi interest rate no wɔ soro paa ebi te sɛ btt sei ne interest rate no wɔ soro paa saa nso na saa hye bi some time ago na wɔn wɔ ninety days one bi a na interest no ɛne nam bɛyɛ forty thirty percent there about but wɔn ayi ne nyinaa efiri hɔ asisi a no wɔn stick to flexible no the flexible no ɛkyɛ sɛ ɛɛ o sika no o de to a wɔbɛnya zero point zero three percent interest upon it every day Nti saa two point seven million no every day biara no wobɛnya two point two seven shiba every day biara shiba dodoɔ a wobɛnya no no na woba a woba baabi te sɛ BTTC no a meka ho asɛm no a BTTC wɔn ma wo eh, various offers Ɔfa no baako yɛ flexible one na flexible no yɛ zero point six four nti everyday biara no sɛ wode BTTC to hɔ a wobɛnya mfasoɔ zero point seven four percent of BTTC na wode too hɔ no. Sɛ wode to hɔ for thirty days ɛnde ɛbɛ lɔke for thirty days wontumi nyi and agye sɛ thirty days no aso na sɛ wɔanyi na sɛ thirty days no so a wɔbɛma wo eight point nine percent of uh, the amount of BTTs na wɔde to hɔ no ba sɛ woyi before the thirty days no a mfaso no onyɛ no nyinaa wɔbɛsan agye no nyinaa saa 8.9 percent wɔn kyɛm in such a way sɛ every day na wɔn de bi de aka wɔ balance no ho nti sɛ term na nso na ɔyɛ wadwene sɛ ɔkɔ yie a wɔbɛyi mfasoɔ no nyinaa a ɛda so no. The same way sɛ wɔwɔ sixty days nso deɛ ɛno yɛ ten point six percent, saa ara nso na wɔwɔ ninety days ɛno no yɛ twelve percent. Nti wo coin no anaasɛ wotɔ BTTC wɔ Binance na sɛ wode bɛto saa Binance Ain hɔ no a, wobɛtumi a lock no for ninety days which is three months na sika no da hɔ a Binance foɔ na ɛde yɛ adwuma na wɔn ama wɔn twelve percent of the total amount of coins no a wode gu hɔ no. So that is the Binance Ain a wo nso wobɛtumi afa so nya mfasoɔ nso wɔ so. Apart from Binance Inn nso, wɔwɔ Binance Staking, ɛna wɔwɔ Launch Pool bi nso a wɔsan runne. Ɛno mɛhyɛ ayɛ ho different video na makyerɛkyerɛ no nso how a ɛsi yɛ adwuma. But ɛnnɛ, saa nneɛma four wei na memɛhwɛ. First one, sɛ you can be a day trader a, wobɛtumi ayɛ w'adwene sɛ meda so anɔpa biara no a, mɛkɔ Binance na makɔtra na mahwɛ kwan sɛ a mehwɛ a ɛwɔ potential a na matɔ sɛ menya mfasoɔ even five percent a mɛtɔn na yɛ sɛ mayi me mfasoɔ afiri the following day na masan akɔ pɛ another coin na masan atɔ me ɛ ɛ kɔ soro a na masan atɔ na mate me mfasoɔ second one no ɛyɛ you buy and you hold wobɛyɛ w'adwene sɛ neɛ me deɛ mɛtɔ ba metɔ anyɛ adeɛ a metɔn no sisi a metɔ ato hɔ for the next ten years for the next five years for the next two years for the next three years sɛ meyɛ asɛ saa coin no value no kɔ soro a Mɛtumi ɛnyɛ sika paa. Then the third one ɛyɛ sɛ wo save wo sika from inflation a ɛno no ɛyɛ in Ghana cedis wo sesa ɛde ɛgu Binance a ɛda hɔ a value no ɛnkɔ fam a within some months no sɛ wo hia ɛde ayɛ wo adeɛ ɛbia na sika no da wo ho a ɛbia na value no by the time a wo bɛ hia no na ɛntumi nyɛ deɛ wo pɛ sɛ wo yɛ no nti wo sesa no de ato Binance na time no duru sɛ wo bɛyɛ saa ade no a na wakɔ withdraw Sɛ meyɛ a wo sika no ɛnlusu ne value. Then the fourth one ne sɛ, sika no da hɔ na wompɛ sɛ wobɛlusu ne value no, sɛ wonim sɛ sika no wode to hɔ for one month a, ɛnneɛ Binance Ain boa wo ma wo sika no nya mfasoɔ de ba so. Nti wobɛtumi alɔke wo coin no. Coin biara a wowɔ biara no, wɔwɔ package de ma saa coin no. A Wobɛtumi alɔke saa coin no for thirty days. Na sɛ thirty days no so a, na yɛama wo mfasoɔ about ebia ten percent of the total uh, amount of coins a wowɔ wɔ mu so these are the four uh, points a mede brɛ wo na sɛ wɔ question bi a wobɛtumi atwerɛ ɛwɔ the comment section na menya abokyerɛ nso na meyi wa no sɛ wo subscribe yi to me youtube channel a youtube foɔ ka kyerɛ me sɛ ɔmo a ɔmo subscribe to me channel yi is just ten percent of mo a mohwɛ saa video yi nti mesrɛ wa subscribe like video yi Hyɛ ma w'adamfo bi a ohwɛ a video yi ebetumi aboa no. Medase ndɛ paa wohwɛ. Yɛnsan nhyia bio another time. Bye bye.